Eh, zvaitika nhasi yeah, ndozvaitika nhasi tiri pa two brothers baba pacomplex eh, hausi hey, mutoriro hausi chii haasi mangemba haasi chii but munhu akabatwa yeah, akabatwa zvekuu mubhedha anonzi gibi gebila yeah, anonzi gibela eh, siripo zvedu marasta ari pabhesi arodidi aurova chi madrugs maiza freestyle yanhasi yachigogodera zuva rakunodoka so remukomana uyu arera haana kufa zvake mm, eh, uyu ndiye umwe wacho nawe mu two brothers anga aripo paitika nyaya iyi haisi nyambo haisi nyambo haisi ndingati dembo atogera ipapa but umwe wacho achakwanisi kuti agere because adhakwa eh, ndiye wamwe wacho akarowa zvamberi two brothers eh, vari kuita basa ravo saka nhasi mm. freestyle yachigogodera yanhasi mm. eh. brand new album paabababa aiziva uyu anonzi gibhela vanoti mahwela handisi kunyepa haana kudhakwa nemutoriro asi iye apinda mudare kutosvika izvezvi dhipazi a a dhakwa chopazi saka ndiri kutauriri ane masilipazi eh, ari kutadza kuita basa nekuti chii chaitika kuziva nanga ndakadhibha ndakarara ndisingatonzwi ah, ndiri kuona aiwa zviri kuitika uya nekamera timboona gibhela kuti aasei uyu wamuri kuona achiri akanoka akadhakwa haana kufa akaloka last number ndikutaurira akabatwa zvechamba aiwa mm, achiwanza achiwanza achiwanza madrugs Ah, inotambika ah, two brothers akadhakwa waiziva ifreestyle rangu ranhasi mazuva rodoka mukomana uyu akaloka ah, akastroka akanoka haasi kuvhoka asi ari kunonoka ari kufamba netsoka zvangoitikawo hausi mutoriro haasi mangemba ibronx anowa nebronx Anna mwana bro. Ndozvinoita bro msiri. I freestyle rachigogoderana nhasi. mukomana wayo anonzi gibela gibson akarohwa nebronx ichi chimbedha bronx ichi chimbedha ichi chimbedha akarara muchimbedha mm. mm, mm, aiwa ari kuita minana eh, mumwe wevamwe inonzi two brothers but basa achakwanisi bhozi aloka freestyle rangu ranhasi handina zvakawanda zvandinoda kukupai vanhu veyoutube ndinoda kungotaurawo zvekuti mukomana uyo akadii akaloka akastroke anonzi gibela gibson eh, two brother yadhakwa ah, two brother yabatwa yaloka yastika ah, iwe iri kuti kana ikabata itangodai so musango iri kugwina gwina musoro nekuti bronx raya rapinda mupfungwa muzvaipenetrata manje zvizere uyu mfana akuita kunge pwere a kuloka ari papira halo mfana wemainde kuti angachimwa bronx arega akawanda

ari kungoonekwa nevazhinji
nyamani eh, tida up baba mongotisimbisira lastest bamnga amahwani esiticheoasana ada kutsanangura kuti hanzi ababa chi aba aba chi

Zvemutoriro.
Zvemutoriro nde nde ndo. Ari mudariro izvi. Mm, ha varimo. Mm.
Anga ane tariro but ha azoita zvechimiro. Ha dzora ndangariro.
Saka vati kutaura pana pa inyaya yechi mm. ye ababa. Yeah. Handiti voice box yangu ndati ine sound card ine mixer ende ine madgard sapresident ine maboard gard haupinde usina password ine silver nebronze negold medal inoshanda iri pamota kunge alternator haimbofe yakati ini ndaneta ndikutaurire inovava kunge stameta ine voice kuita kunge bounty killer ndikutaurire kuti ndo ikachikira inini ndinenge ndazvipira mangoma ndichiita e, ekusvipira yamani haya yamani

ndozviri kungoitika musoro wake hama wani mm, zvikutoitika izvozvi izvi ilife hama wani orit saka ayo habho aiwa tosangana pachikamu chinotevera
tobatana hedu